Ħa naraw min ħa jintreda miegħek. Tmissni beżżiegħ hu dan.
Sinjuri u semmilkom u nilqakom għal dan il-programm li huwa Laugh Island. U jiena taf xiex tagħna ma fihx bħal Love Island, għax Love Island huwa programm tal-lingwa. Ih, bir-rispett kollu hekk qed nitħattu Fuq il-lingwa Maltija ma naħsibx għax jiġi s-Surdu Tun u dali jidgħi minħabba l-Malti li jitkellmu ħażin. Le, le, mhux il-lingwa, le, l-ilsien jiġi fuq, għax ħa ngħidlek x'għamlu. La lingwa!
Eżatt, għax ilbieraħ, ilbieraħ tlur anzi tiġi, għamlu programm sħiħ. Jintredaw.
Meta ngħidlek li programm fih siegħa tasal u r-riklami forsi fih Għamlu tliet kwarti jintredaw fuq l-istazzjon nazzjonali. Araw daqsxejn. L-kampanja tagħna hija għaddejja biex aħna nagħmlu dak il-mezzi ta' prevenzjoni fejn inti tikkontenja s-sitwazzjoni fejn nies li ma jifilħux ma jmorrux għax-xogħol, mhux biss minħabba dil-kundizzjoni imma minħabba mard ieħor respiratorju, it-tfal ma nibagħtuhomx l-iskola, cleanliness, il-hand washing huwa importanti ħafna, anke fejn ma tistax taħsel idejk nafu li hawn l-alcohol gels u wipes, tajjeb, u cover, ġifieri fejn inti għandek is-sogħla jew inkella tagħtas, ma tagħtas ma' kullimkien imma tagħtas ġat-tixju jew inkella ġa l-elbow. Bħala kawtela m'għandniex Għalfejn nippanikjaw? Eeh, ma għandekx maskra, Ed. Le, dik essax mhux maskra ta'. Mela x'inhi? Dik ped ta' wara tqala. Jaq.
Aħjar ġibtli maskra bħal m'għandha Rakel dik għalija maskra ra xi ġmiel. Issa jiena bħala raġel t'erbgħin sena li. Jien daqsxejn old school, però tqgħod titbewwes ma' ħafna nies differenti. Eh, dejjarni jien ukoll. Għalhekk mhux ħa noħodhom lura fuqi, anke għax il-mara tiegħi fija, taf kif, ħa nipprova fuqek. Xiex? Ħa nuħdok ftit postijiet eh. u ħa naraw minn ħa jintreda miegħek u hemm nifkem lek ma tbismarit. Xi ħa nagħmel bħalhom jien. Mela ġibtek hawnhekk faċevil arti dnub. Tajjeb. U ħa naraw jekk hawnx nies li lesti jbusuk hekk. Kif ġiġi? Ħa nagħmilha. Għax kif għadna, inti xieref min jaf kemm ilek ma tbuss mara barra tiegħek. Neanke jien, imma jiena iktar frisk. Inti il-ġiel nisa kollox, eh? X'jiġifieri rġiel nisa hu ideali? Excuse me, excuse me, come, come. No. Not No. even you? X'tan, ħalli lili naħna. Xi ħadd, wieħed. 5 euro. Ħa nipprova nħallas. Ħa nipprova nħallas.
Kiss uh, lips? Yes. Oh no!
On the cheek. Kiss.
la. Cheek, cheek.

Ejja, naf x'ġifieri hekk. As nemmen x'għamilt li. Tlek lemon soda ħabba l-lum jgħinek. Isma, di biss biex nalqu biha, toqgħodx taqta' qalbek għax xi kultant the grass is greener on the other side. Forsi. Naħdu grass. Le, ġifieri jista' jkun il- Il-grass, mbuċċu, mhux taxxa.
Tajba kien